My people things wey dey happen nowadays um trust nobody again trust no just dey even though sey na your family member even though sey na your best friend um trust nobody in this life make una come hear tori tori wowo tori just japa no be small thing wetin dey happen for inside life and wetin happen to this our sister abroad base wey e cry out today wey e cry out to wetin happen to her

to make more video yes so my people this our sister e come cry out today say wetin she don pass through for e family hand and wetin her junior sister and the whole husband do to her make we come sit down jeje make we analyse this story together yes so my people hmm this abroad based woman come cry out today say hmm she no wan born she no wan give birth outside wedlock like if man never pay my bride price um I no wan born baby for the man hey hey you understand so a lot of our women wey dey do this thing um e dey favour some o e no dey favour some E no mean say you don give birth to baby, man no go put money for your head again. Yes, if na responsible man, e go still put money for your head. So no dey desperate say you don get pregnancy, oya oya run run run go put money for my head, you understand. So there is time for everything. Some people still dey wey e be say you don born three, four children before the man go still put money for your head. While a lot of women still dey wey e be say Eh, I no wan born o. We talk say man never put money for my head. Sister, na there you for make the greatest mistake in your life. E don affect a lot of our women as well. I know say e no dey bad if man first put money for your head o, na still good thing. But some of our women wey e be say dem go do big marriage, after the marriage, eh, dem no go, dem go come dey find pikin, pikin no go gree come again. That is why a lot of womens dey even prefer say make dem first give birth to baby before the man go go put money for their head, before the man go go marry them. But this our sister case no be like that wey e cry out so abroad base she come narrate her story my people um make una lis ten oo. She say she come get belle as she get belle na e come say ah na me be the first daughter of the family o and e no get paper so e husband come get paper money wey dem dey use take dey help the lady e come gather everything together both the one wey e don work before money wey dey account dem go use am take buy ticket After dem buy ticket, dem come ready for e husband, e husband come go back home o. Una know sey marriage wey dem dey do dey wait for person back home. Sey you dey abroad, you go come tell your junior sister sey abeg my junior one, my husband don come home now, e wan come pay my bride price o, abeg na you go replace me o. Junior one come say okay. That junior one na, dem come carry am count am for the man leg just according to the tradition una know na to replace her own elder sister wey dey abroad here so the man come do the needful my country people make una know say I know say a lot of our men dem get deep heart na so women still be dey keep secret o hmmm So, dis e husband wey go house go marry am, go pay her bride price my country pipu, e come fall in love wit her junior sister and her own junior sister come also fall in love, dat her junior sister wey wey dem count for im leg and Di worst part of it um dis her junior sister with e own husband wey from abroad go back home go marry dey come go another secret place for court dey come go do court marriage dey come marry their self hide um so e say if dem dey this side this e husband di way e come dey do things e no come dey understand so e come born di first baby first one come come second one come still come oh all you know sey dem don pay her bride price my country people so e say this him husband e come work gather money e come be like sey ah this my husband na so so Nigeria na him come dey go oh you understand so e say this him husband let me see after one year e go still go back home He say he no even you know like suspect anything like that um maybe if she wan suspect something if she suspect say ah abi this man don get woman he no even suspect say na own blood sister the same papa the same mama na him make dem go do that marriage hide make di family no know as she dey born for dis man for abroad, her sister come still dey born for di same man for Nigeria hey dat is why I talk am just now sey dis life wey we dey so no trust, trust nobody, trust no one and dem dem sey blood is thicker than water nor be nowadays at all. Nowadays Blood is no more thicker than water because of things wey e be sey e dey happen. Your own sister go betray you, your own blood brother go betray you. So, make we just be careful for dis life wey we con dey live so. So, na im the lady con say im con dey look o, im con dey watch Dis woman come finally find out sey na im own sister hey God oh God Jehovah oh may anybody may dem no pass through wetin dis woman pass through she come begin dey cry dey cry um e say im just decide to come share her story with us wetin she pass through how dis woman come take know sey Na im own sister na im dis man dey go out with or im own husband na im im own blood sister don born three children for aswear um e say im own husband oo e come discuss with am say ah dis your sister ah make we help am na you know make e take come abroad you understand he say ah na true oh na my junior one oh ah e dey good to me you know he dey flow with am just like you know say sister dey wey go be say you love pass ehen he say he too love that her sister na im make this thing pain am he come dey shed tears everyday she come even carry her blood pressure my people hmm. so ah they come say no he come join money together gather another money wey she take work the man take work they come use am take carry him own junior sister come europe so my people sorry for the breakup as i was commonly talking he say this her sister they come carry am come europe o hmm my people more na guess wetin happen he say he come dey see some things say ah No be how him sister first take dey respect am no be so he come take dey respect am o. If he just talk one, him sister go talk two. He no know sey him sister dey marry him husband. Hey! Hey! O turu gbeke! um Una see wetin sister dey do to sister o! Hey! So, he say one day na him come take comot for house. As he come dey come He come make sure say he suffering open door na he come take catch dem since then she no fit get herself again because he with this him husband self dem don even do common marriage for abroad he say na him come go meet lawyer he come divorce the man una dey hear me so? so e say as we dey talk now the man e still dey marry her sister o him now come dey single make una see wetin some men dey do to our women no be say a lot of men dem dey talk say women wa make una run for women o some women wicked o As e dey for man side, na so e dey for women side. Make we use dis story, make we use am take get sense. Sister, you wey dey cry sey you dey abroad, you never get paper, God go give you paper. God wey do am for us, e go still do your own. God wey do am for pipu wey get paper, e go still do your own sister. Make you get patient. There is nothing wey Jesus no go fit do if you have faith in him. Have faith in God, all things are possible. Have faith in God, get patience. May you go Nigeria with your man, with your husband, go do marriage oh. I know say this kind marriage, e dey favour some people, why e no dey favour some? wey you go say make dem go do marriage wait for you back home una see this sister oh wey come share her story now e no favour her una understand na him i say make i come still share with una because this thing e dey happen well well to a lot of us wey dey abroad say sister help me build house dem no go build am dem go chop the money una see how blood sister take hurt him own Elder sister now collect husband from his e blood sister the same papa the same mama this is very sad and heart broken na I say I go still share this story with una for this my channel today abeg if you never subscribe wey you for dey hear tori wey dey happen for inside life abeg make una help me subscribe to this my channel help me to share this video